Исәнмесез, укучылар. Минем кулымда нәрсә? Карагыз әле, бу нәрсә? Так, Аделина, бу нәрсә? Шар. Шар, әйе, шар. Шар безгә нәрсәгә кирәк? Кайчан кирәк була? Әйтегез әле. Шар нәрсәгә, кайчан кирәк була, Сережа? Уйнарга. Уйнарга кирәк шар. Тагын нәрсәгә кирәк, Аделина? Туган көннәрдә.
Туган көннәргә кирәк, ди Кирилл. Бәйрәмдә.
Бәйрәмдә кирәк. Туган көн ул безнең бәйрәм инде, әйеме? Бәйрәмгә кирәк. Әйтегез әле. Менә хәзер шар. Нишләр икән безнең шар? Нишләде? Юкка чыкты. Нишләде сезне? Шартлады. Шартлады дип әйтергә була, әйеме? Юкка чыкты, шартлады. Шартлый бит безнең шарлар. Хәзер бу сүзнең беренче иҗеген әйтегез әле. Нинди беренче иҗеге? Первый слог, беренче иҗеге. Алинә?
Шарт. Шарт.
Димәк, без бүген дәрестә нинди фигыль турында сөйләшәбез икән? Карагыз әле. Шарт фигыль. Хәзер мин сезгә бер сер ачам. Мин башта сезгә сорау бирәм. Сез бәйрәмгә барасызмы? Әйт әле, э, Сережа, син бәйрәмгә барасыңмы? Әйе. Әйе, ди Сережа бәйрәмгә бара икән. Оля, син бәйрәмгә барасыңмы? Әйе. Әйе. Э, Азалия, син бәйрәмгә барасыңмы? Юк.
Юк, ди Азалиянең барасы килми. Даша, син бәйрәмгә барасыңмы? Әйе. Әйе. Менә сез, укучылар, әйе дисез, юк дисез, барам дип әйтергә була, әйеме? Дүрт кенә, бик әз җавап бирәсез, дүрт кенә төрле җавап бирергә була. Ә без бүген шарт фигыль ярдәмендә бик күп төрле җавап бирергә өйрәнәбез. Әйтегез әле, бәйрәмдә, туган көннәрдә әниегез табын әзерлиме? Өстәл. Әзерлиме әниегез? Так, Аделина, нинди өстәл әзерлисез? Әйт әле. Өчпочмак. Өстәлгә өчпочмак куясыз, әйеме? Өчпочмак әзерлиләр. Яра, Никита? Чәк-чәк. Чәк-чәк куябыз ди, так. Гриша? Гөбәдия. Гөбәдия куябыз. Сез татар халык ашларын беләсез икән, бик яхшы. Татар халык ашларын ашыйсыз икән бәйрәмдә, әйеме? Так, тагын нәрсәләр куялар? Тагын нәрсә, Кирилл? Бавырсак.
Бавырсак, ди Кирилл, молодец, бик яхшы. Рәсемдә нәрсә күрәсез? Салат. Бу салатны ашаганыгыз бармы? Бардыр, әйеме? Так, салат. Карагыз әле бу сүзгә. Салат сүзендә сузык авазлар нинди? Сузык авазлар, Володя. А. А сузык авазы бар, әйеме? Күренеп тора ул башка төс белән. Хәзер ул а авазының нечкә парын әйтегез әле миңа, нечкә парын. Так, Володя әйт инде. Нечкә пары. Э. Мягкой формы. Нечкә пары э була. Салат сүзендәге а сузыгын э сузыгына алыштырсагыз, нинди сүз килеп чыга? Изменить если на э. Нинди сүз килеп чыга? Так? Ә Оля? Сәләт. Сәләт сүзе килеп чыга. Нинди ул сүз? Способность. Димәк, безгә салат ясар өчен сәләт тә кирәк. Менә бүген дәрестә салат ясап карыйбыз инде. Беренче иҗеген әйтегез әле, салат сүзенең беренче иҗеге нинди?

Отрицательная форма, юклык формасы маса. Се, отрицательная форма, мәсе, юклык формасы. Әйдәгез ул кушымчаларны хәзер ялгап карыйбыз инде. Менә бирелгән фигыльләргә кушымчаларны яуыйбыз. Володя, әйдә синнән башлыйбыз. Утырса. Утырса, Гриша. Торса. Торса. Алинә. Төшерсә. Азали. Кидерсә. Э, Кирилл. Төшерсә.

Тагын кем әйтә? Кирилл? Ал, алсам.
Алинә?
Булсам. Булсам. Сережа? Ә, бетерүз. Бетте, беткән икән безнең фигыльләр. Ярар. Менә шулай була. Әйдәгез, укучылар, хәзер ял итеп алабыз. Ял итеп алабыз. Басырга кирәк микән әле? Карагыз әле башта. Так. Мин нәрсә дигән? Утырам. Утырам. Ә шарт фигыль белән әйткәч, утырсам була. Так, мин торсам була. Карагыз, кулны өскә күтәрсәм, ян якларга җибәрсәм, аннан аска төшерсәм, әйе, бу стрелка вниз, аска димәк. Так, бераз биеп тә алсам, яхшы итеп ял итәм. Әйдәгез инде без сезнең белән ял итеп карыйбыз хәзер.

Булса, бу шарт фигыль безнең, әйеме? Хәзер шарт фигыль белән без төрле шартлар куябыз. Условия будем говорить. Нәрсә булса? Нәрсә булса дибез? Никита? Билет булса.
Билет булса, так. Адина? Акча булса. Акча булса, е. Бу нәрсә? Нәрсә икән?
Вакыт булса. Вакыт, вакытны күрсәтә сәгать. Әйе, вакыт булса дип әйтергә була. Тагын, димәк, билет булса, вакыт булса, акча булса, это какое-то условие. Бу, димәк, шарт куела. Хәзер укучылар, мин сезгә балык рәсемнәре таратам. Бу балыкның башы Начало предложения булып языгыз. Так, прологның башы, димәк, җөмләнең башы. Сез монда төрле шартлар язасыз. Условия буенча күрсәттек. Бу җөмләнең ахыры, койрыгы балыкның җөмләнең ахыры була инде. Өске якка барлык формасында язасыз. Шарт фигыльләр барлык формасында булырга тиеш. Аскы якта шарт фигыльләр юклык формасында булырга тиеш. Положительная форма, отрицательная форма. Так, менә мин сезгә балыкларны таратам. Так, син бәйрәмгә барасыңмы дигән сорауга җаваплар булырга тиеш сезнең. Карагыз, син бәйрәмгә барасыңмы? Ул сорауны мин сезгә дәрес башында биргән идем, шулаймы? Хәзер менә бу сорауга башка төрле, бик күп төрле җаваплар бирергә өйрәнәбез инде. Так, балалар ярар булгандыр, мушкаларны куегыз. Хәзер, димәк, мин сезгә сорау бирәм. Сорау, җавап уенын башлыйбыз. Мин башлыйм, сез дәвам итәсез. Кемнән башлыйбыз? Әйдә, Алинә, синнән башлыйбыз. Алинә, син бәйрәмгә барасыңмы?
Әгәр салкын булмаса, барам.
Алинә үзеңнең соравыңны беркемгә, Сережага бирәсеңме? Икенче Сережагамы, Никитагамы, кайсына бирәсең? Әйдә. Так, Сережа, а син?
Вакыт булса барам. Ә син Азалия бәйрәмгә барасыңмы? Әнигә булышсам, барам.
Барам. Азалия, син кемгә бирәсең сорауны? Оля, ә син? Э, Әгәр акча булса, барам. Хәзер менә без балыкларыбызны тәлинкәгә салабыз.

Аңлашылды инде, име? Сез беләсез, мин әйткән идем бит, сез белсәгез, бәйрәмгә барабыз дип. Әйдәгез, бәйрәмгә барабыз.